א יעדן נאווען רבותי און שלום עליכם צו די אלע נייע משתתפים וואס וואטשען די שיעור יעצט פאר די ערשטע מאל די הלכות תפילה געווארהייט שיעור ברוך השם נאך א גאנצע פויזע פאר אפאר וואכן וועגן די סיבה זומער זמנים און די אויך וועגן וועקאציע סקעדזשועל ברוך השם מ'איז אבער יעצט צוריק נאך א לאנגע צייט פון נישט געבן קיין שירעם, און יעצט ווען מיר ממשיך זיין די היכל געבוי השיר, ווער ס'ווייסט נישט מיין נאמען, מיין נאמען איז איד ארי' שווארץ, און די גאנצע תפקיד פון דעם שיר איז צו געבן די אווערנעס, די געווארהייט פון די הלכות פון דאווענען, ס'איז ווען ס'איז אויך. ווען עס איז קומט צו רעמען דאווענען צו זיין שטיל ביים דאווענען און צו קומען צייט צו דאווענען און נישט אויספוצן מיטן דאווענען און אזוי ווייטער ברוך השם איך געהאט אסאך פידבעק פון דעם שיעור ביז יעצט ברוך השם קיינער נישט לאזט איך האף קענען מענטשן ממשיך זיין מיטן שיעור. פאר די נעקסטע פאר וואכן ביז ראש השנה ביז אשר בסוכות אנד יעצט קומט יעצט יעצט איז מאן פון יום נרום יעצט אין אפאר וואכן ארום גייט זיין ראש השנה נעקסטע חודש שאבעס גייט זיין סליחות שוין אבער שוין איז מער וויכטיג אז מ'קען מ'זאל קענען וויסן די הלכות פון תפילה און ממשיך זיין און די שמירה פון קומען צו שול אין צייט, און נישט אויסלייען פון ביים דאווענען, און צו קומען און צו נישט רעדן ביים דאווענען און אזוי ווייטער. לעצטע וואך דינסטאג איז געווען א אסיפה פאר יו ט חסידים פאר די תוס' יום טוב, וואס איז געווען געספאנסערט דורך ר' יצחק פערלשטיין און זיין גאנצע חברה, די דא נאט האקער שול מאוומענט, ענגליש. ס'איז געווען סאך אידן דארט און סאך ברוך השם און גוטע דרשות, בעזרת השם איך האף אין די קומענדיגע שיעורים וועל איך געבן אביסל א אפאר אפאר דרשות וואס איך האב געהערט פון דעם פון דעם אסיפה, צוליב די פאקט איך בין איך בין אליין נישט קיין כ'האב נישט געקענט דארט זיידן אבער מ'האט זיך געקענט וואטשן לייוו די אסיפה און ברוך השם כ'האב עפעס אויסגענומען דערפון, וועט שוין ח ו ווען קומען ישירים און לערנען דערפון מיט אייבישטנס הילף. פאר די זומער, פאר די וועקעישאן, פאר די פויזע, האט מען נאר געהערן איין שיעור אין די וואך פאר תשעה באב, ס'איז געווען נאר די הלכה, שבוי און אויך די תפילה ומנין ספר, אבער מען האט נישט געגעבן קיין שיעור אויף די צווייטע שבעה די וואך וואס איז יעצט תפילה קה חסה און די מעשה פון פסח קרוין, סאו כ'האב געטראכט אז אפשר וועט מען אנהייבן יעצט די שיעורים מיט דאס די וואך געבן נאר איין שיעור די וואך, מען שוין נעקסטע וואך וועט מען שוין געבן די נארמאלע צוויי שיעורים מיט רביש'נס הילף. אן אנדערע זאך איז, פאר פאר פויזע האב איך אנגעהויבן מיט פרק ג', כ'האב געטראכט אז עס איז אפשר נישט אזוי און גיי יעצט רעדן דערפון טאקע, אבער יעצט כ'האב איבערגעליינט די ערשטע פאר סעיפים פון די פון די ספר אין פרק א' האב איך געטראכט אז אפשר טאקע איז עס טאקע כדאי צו לערנען דאס, ווייל דאן האב איך דא אסאך מענטשן וואס ווייסן נישט די הלכות ווען ס'קומט צו תפילה. ווען א נישט קיין חובה איינער דאווענט שנעל שנעל אויך איינער וואס קומט שפעט אזוי ווייטער סאו וועגן דעם האב איך דעסיידעד צו אנפאנגען פון אנפאנג פון פרק א' דאס הייסט מצוות התפילה וחיובה די מצוות פון תפילין אין זכיב, ס'איז א תפילה, דער ספר אויף תפילת תפילין קען חסר, און איך האף אז מ'האט די ספר, צו קענען מיטהאלטן בעזרת השם. סאו, לאמיר אנפאנגען, משנ ט א, המצוה, די מצוה איז, מצוה עשה להתפלל כל יום, ס'איז מצוה עשה צו דאווענען יעדן טאג, שנעל ווען מ'שטייט אין פסוק, צו קענען דינען אייבערשטער דיין גאט. דא איז עס אין ספר שמות, פרק כ ג, ועוד איז זי, און וואס איז די עבודה? היא תפילה, דאס מיינט תפילה. שטעמען, וואס שטייט אין דבורה אין פרק י א, לא עבדה בכל לבבכם. זאל דיר נעמען די גאנצע גאנצע הארץ אמר חכמים חכמים זאגן וואס מיינט אייזי הי בויש אבער לעב דאס איז וואס דער בויש פון מיין הארץ זי תפילה דאס מיינט דאס איז מיין תפילה סא פון דעם זעהט מען איז פון דעם סעיף איז עס טאקע א מצוה עשה צו דאווענען יעדן טאג דריי מאל א טאג ווייטער, אבער יש סובר, יעצט זעמיר צו די וואס האלטען, שעיקר מצוה תפילה מן התורה, די עיקר מצוה אויף דאווענען איז מן התורה, דאס הייסט דאווענען יעדן טאג דריי מאל א טאג איז מן התורה, אבער די נוסחא אין זמניה, אבער די נוסחא אדער די סדר פון דאווענען אינעם זמנים פון דאווענען איז מדרבנן, דאס איז השי ת מדרבנן. כפי דער רמב ם אין הלכות תפילה. און כעין האבן מיר גענומען דעת הרמב ם, עיקר דברי סופרים און ס'איז געברענגט אין די דברי סופרים פון די אנשי קהילת גדולה, והיים תקני גם את נוסחי וסדרי האר י, זיי האבן מסדר געווען די נוסח און די און די סדר וויאזוי א מענטש דארף דאווענען, זיי האבן מסדר געווען אנפאנג דאווענען

בעטן און דאווענען יעדן טאג, מאכן שלוחו של הקדוש ברוך הוא און ברענגען און באציילן די שבח פאר די אייבערשטער, ואחר כך און נאכדעם שואל צרכיו ומקבל מהם זיינע באדערפענישן וואס דארף האבן שי ת וכו' וכו' וכו' און בעטן וועלכע גייען נאך דעם נושאי שבח והודאה לשם, און נאך דעם קען געבן שבחים און הודאה צו די אייבערשטער על הטוב ועל די גוטס שהשפלות וואס האבן אראפגעברענגט פון הימל, כל אחד לפי כוחו, יעדער מענטש כפי דער כח.

איז עס אויף אין זיין בעט זיין אויף געשטעלט מיט טיק די עס קאפ אויך אויס וואט פילס האב סעס ווי קאל איז סאל איז זיי האבן סאגן געווען אלע ברכות און תפילות וואס מען זאל פאר גאנץ כלל ישראל אויך איז שמעסע ברכות און קרויס תפילה עמידה

אין היינטיגע צייטן פארוואס ווייל זאגן אפיקורסים צווישן די אידן און שמואל קטן איז אויפגעשטאנען און מסכם געווען ברכת מאשינים וועגן זיי נאו רבותי יעצט רבותי לאמיר זען אזוי מיר דאכט אזוי פאר א מאמענט א מענטש דארף גיין צו די ארבעט ענד ווען ער סיינט א קאנטרעקט ווען ער איז איז קאמיטעד צו צו די ארבעט ער גייט טוהן כפי כוחו וואס וואס ער קען טוהן צו צופרידן שטעלן זיין באלעבאס אדער משפחה און אזוי ווייטער, די זעלבע זאך דארף מען אויכעט טוהן פאר די אייבערשטער'ס וועגן אויכעט. מען דארף צו זיי קומען צו דאווענען אין צייט, מען דארף אויך קומען, מען קען נישט אויסהעלפן מיטן דאווענען, מען זאל נישט דאווענען שנעל אויך נישט, מה שהיה, ס'איז געווען אסאך מאל די זומער, ס'איז שוין לעצטענס שוין אין די שיעור, כ'האב געזען סאך מענטשן וואס זיי לויפן, זיי לויפן, זיי דאווענען שנעל, זיי מיינען אז די עולם גייט ארויספוצן מיטן דאווענען, און נאכדעם פון די אנדערע זייט איז דא מענטשן וואס קענען נישט מיט דאווענען מיט די חזן, און איך רעד נישט פון מניינים וואס דארפן דאווענען שנעל שנעל זייער אין די פרי, דאס מיינט זעקס אזייגער אדער זעקס דרייסיג אדער פינף אזייגער אין די פרי, איינער וואס דארף דאווענען דאווענען אנפאנג ער מוז דאווענען שנעל האט נישט קיין ברירה איז איין איין זאך פאר איינער וואס דאווענט נאכן זייגער אינדערפרי אדער אדער שפעטער ער דאווענט שנעל איז נישט קיין תירוץ בכלל און כפי וואס מען לערנט יעצט קומט אויס אז רבונו של עולם מיינט זי תפילה רבונו של עולם מיינט דאס אז איינער מוז זאל דאווענען ווי א מענטש און איינער זאל. נישט שלאפן דאס דאווענען, זאלסט דאווענען בנחת ולא מריצה, ווי מ'האט שוין געלערנט אין די שולחן ערוך, הלכות פסוקי דזמרה, און וועגן דעם דארפן מענטשן אטעמען אביסל, און עספעשעלי ביי תפלות אויך, און דאווענען ביה ד, דאווענען כהוגן, במסינוס. ווייטער, מי שאין יודע אין חלק מהברכה שמונה עשרה ואפילו ברכה אחת בלבד, איינער וואס קען נישט אפילו וואס קען נישט וואס ווייסט נישט נאר חלק אין ברכה שמונה עשרה פון נאר איין ברכה נאר יעמאלט זאל זאגן עס וועט עס בכך ידי חובת התפילה מן התורה און אזוי דעם איז עס יוצא יוצא חובת התפילה מן התורה ושכחכם זיי זענען זיי מחולק אין די אין די ענין, ביי ספרד לא יאמרו אלא ביי די ספרד האלט נישט אזוי, אבער יציע דער יוכבד בשבט חז ל שאץ, אבער צו זיין אבער צו די יוצא די חיוב צו אויסהערן די חזות השץ דארף מען קוקן אין די שפעטערע סעיפים בעז ה אין די שפעטערע סימן, נאך אביסל אין דעיס וועל איך זאגן א מעשה, תקנות עזרא. אין בית דין אוי סא ער זאל סופר אין א בית דין און פסק'נען געווען שעה'ן מנין התפלות כמנין קרבנות אז די מנין התפלות זאל זיין די זעלבע צאל ווי די קרבנות שתי תפילות בכל יום צוויי תפילות צוויי תפילות יעדן טאג כנגד תרומה של בוקר כנגד תרומת די קרבן טובים פון די פרי דאס מיינט פאר די שחר. קריגן די טומער שבלן ביים, און קריגן די קרבן טומ שבלן ביים וואס איז נאכמיטאג, דאס איז תפילת מנחה, וכל יום שיש בו קרן מוסף, און יעדן טאג וואס איז יא דא קרן מוסף, למשל ראש חודש און יום טוב, טוט מען די תפילה מוספת, תפילת מוסף איז, עס לייגט מען צו נאך א תפילה, דאס הייסט מוסף. תיקון עמ' קמ מצוות אבות, אויך עמ' מס' קמ מצוות אבות, אבל אינו חובה כשחרית מנחה, וואס איז נישט קיין חיוב אויב שחרית מנחה האט אפי' קער, אבער נאך אלץ געבענקט ר' ישראל לענג פון די תפילת חובה, כידוע איז מקובל געווען אז דאס איז טאקע א תפילת חובה וועגן דעם טאר מען נישט סקיפן מעריב. נאך אביסל תפילת עלי', די תפילה און עס איז א וויכטיגע נקודה די ליין יעצט, איך זאל זאגן יעצט ווייל ס'איז דא אסאך מענטשן, רוב מענטשן ברוך השם טוען דאס נישט, אבער ס'איז דא אסאך מענטשן, עס איז ממש א עפידעמיק היינטיגע צייטן אין די ענין, ס'דא מענטשן וואס קומען שפעט צו דאווענען, און זיי סקיפען פסוקי די זמר, פסוקי פסוקי די, אדער זיי דאווענען אפגעפוצטערהייט. שטייט יעצט דא אז מען טאר דאס נישט טון בכלל, תפס אלי עני פסחא מהם מען זאל נישט פארמינערן עס, אבל מוסיפין עליה אז מען קען מאכן מער דערפון, שמרוצה אדם מספר קוים כלאי, ווייל א מענטש וויל קען דאווענען די גאנצע טאג, שום סיבה האט ער נישט נישט צו דאווענען. ווען קרא עס ווערסטו דא וואס עס איז א פראצעדור וואס עס איז א וואלונטערי אז אים תפילה חמקה מחלץ שבתים טובים איין עס פארט וואס חויב וואס איז דובער שבתים טובים זאג נישט קיין תפילה וואס איז דובער וועגן דעם זאג נישט נישט קיין ירצון ווען עס זאל קומען אויך ביי מנחה וועל שוין גיין ווייטער אין די אין די נעקסטע וואך. האלט יעצט אין עלם. עס דא, מען זאגט יעדן טאג צוויי מאל א טאג שחר ומנחה און נוסח ספרד, און ביי די אשכנז שחר ומעריב לויט לויט שם אורי. יעצט דא איז א מעשה וואס וואס איז רילעיט צו דעם צו דעם וואס מען לערנט יעצט וואס מען דאווענט יעדן טאג יעצט. מ'האט שוין געזאגט סאך מאל, די ווערטער פון תפילה קען האבן סאך מיינונגען און טייטשן. א פסוק אין דרוש תפילה וואס מ'זאגט דורך די גאנצע עלול, דעסקרייבט די באשיצונג אז דער אייבערשטער וועט געבן די זשיקאוויטץ משפחה אין די ניינטין טערטיס אין דזשערמעני. ס'דא אסאך צו לערנען פון די מעשה, אויכעט די חלק וואס עלטערן האט אין די חינוך אויף זייער קינדער ביי ווייזען זיין עקזעמפל א גוטע עקזעמפל. די לעוועל אויף קאמיטמענט און אפהיטן אז עלטערן ווייזען און זייער אפהיטן די מצוות איז אויך א וויכטיגע איז א וויכטיגע וויכטיגע אינפלוענס אויף סאיז א קינדער גייען אויך פולפילן אויך מקיים זיין די מצוות אויכעט ספעשעלי די צייט ווען סאיז זייער שווער צו טוהן. און די גאנצע נפש, די גאנצע, די גאנצע זאך, דאס עלטערן טוהן צו גוט מאכן, צו גוט מאכן א מצוה, לאזן א גאנצע אימפרעשאן אויף זייער עלטערן. די מעשה וואס געזאגט געווארן ביי ר' שלמה דזשיקאבעוויטץ, ער איז געווען דער מנהל, דער עץ חיים, חדרים אין טאראנטא, זיין ברודער איז געווען איז געווען ר' לארד עמנואל דזשיקאבוויטץ איז געווען די טשיף ראביי אויף די בריטיש קאמאנוועלט. אין די ניינטין טערטיס דזשיקאבוויטץ משפחה האט געוואוינט אין נוקלער חלק אויף בערלין. זייער טאטע ר' יואל איז געווען א א רעספעקטעד דיין. אבער ווען די משפחה האט געדארפט גיין צו א נייע צו א נייע אפארטמענט האט רבי יואל געמאכט זיכער אז די סוכה מען קען אויפבויען א באלקעני אן א גאנצע סטראקטשער אדער טרי ברענטשעס טרי בוימען און טאפ אויף דעם אויכעט האט משקולבעוויטץ אויך אויך אויך אויך געמאכט א מין קאנטראקט. אין די ליעס געשריבן איין זאגט אז אז ער קען בויען א סוכה אין זיין באלקעני אבער געוויסע אז א דזשערמען יימח שמו זיי האבן נישט ליב געהאט צו זעהן א ממש א א וויזיבעל אידישע זאך אזוי ווי א סוכה געבויט אויף זייער פראפערטי ער האט געוויסט זייער מענטעלעטי דזשערמענס גייען צינדן כעמערשט צוריק אויף א סיינד דאקומענט, א קאנטראקט איז א קאנטראקט. אין אקטאבער נײַנצן הונדערט דרײַ און אַכציק די אנטיסעמיטיזם איז געווען זייער שלעכט, יעדן טאג טאג איין טאג אויס אידן האבן געהערט אז זייער ברודערס און שוועסטערס זענען געפירט צו די קאנצעטרעישן קעמפס אין דאשאו און בוכענוואלד. אין די צייט די קאנסענסוס עמאנגס די אידן איז געווען אז זייער אז זייער ברודערס און שוועסטערס און זענען ממש אין די תפיסה פאר גארנישט פארוואס ווייל זיי זענען אידן קיינער האט נישט בכלל געטראכט די שלעכטע מעשות וואס איז געווען וואס איז געשען שפעטער די נאציס האבן געסטראמט רוימט די גאנצע אלע גאסן אין בערלין, אידן, מ'האט זיי אין איהם נעבעך, מ'האט זיי געטראסקעט, מ'האט זיי געציהט פון צייט צו צייט, צו געשיקט צו די קאנצענטרעישן קעמפס, אבער סוכות איז געקומען, עס איז געווען אן טראכטען פאר רבי טשוקובעוויטש צו עסן זיין יום טוב סעודות אן א סוכה, אבער זיין באלקעני האט נישט געשטאק וואס האט געפעיסט די גאס, אונטען, מען קען נישט גיין און מענטשן קענען זען עס, אבער חס ושלום די נאצי סאלדזשערס זען עס זען די סוכה איז זיי געווען זיי זענען געלאפן קיין אויבן צעשמעטענען פלאץ ריפלעיסן די סוכה און נעמען די גאנצע משפחה צו פאליס העדקווארטערס אדער אדער ערגער, רבי יואל האט געטראכט אז זיינע אפשענס, האט זיך אויפן אויגן געטראכט, געבט אן עצה.

רבי יואל האט געבויט א סוכה צען טפחים הויעך און געקאוועט מיט סכך און עס איז נאך אלץ געווען ווייניגער ווי די פֿיר און פֿערציק אינטש הייט פון די וואנט, קיינער האט נישט געקענט זען די סוכה פון די גאס, די שקאפאוויצעס האבן מורא געהאט אז זייער שכנים וואס וואוינען העכער וועלן אפשר זאגן די נאצי חברה וועגן די סוכה, אבער יואל האט. נאך אלץ געוואלט נעמען די די טשענס, חוץ פון די דעטערמינעישאן צו פארפילן זיין מינע מצוה, אלעמאל געווען אין גוטן טערמס מיט די מיט די משפחה מיט די שכנים ארום אים, געדאווענט אז אז זיי זאלן נישט טון שלעכטס, און זיין זיין תפלה איז געווען געענטפערט. רבי יואל האט געבויט א סוכה, ס'איז געווען צען טפחים הויעך, און יעצט, מער ווי זעכציג יאר שפעטער, משמש דזשיקאבאוויטץ געדענקט מיט פרייליכקייט וויאזוי זיין משפחה האט געקריכט אין צו די טייני אין די קליינע סוכה אין די באלקעני פון די עליזאבעט אויף אלפא סטריט, און געגעסן אלזא סעודות זיצן אויף פילאוס. ווי קען מען מקיים זיין די אייבערשטערס מצוה און ממש אין זייער שיינע אופן. נעקסטע חודש אין נאוועמבער ניינטין טווענטי עיט, די ניינציג חברה ימח שמם זענען דורכגעגאנגען דורך די אידישע געגענט אין די אין די מינע נאכמיטאג און ביינאכט, ס'הייסט כיסו נאכט, דורך די גאנצע דזשערמאני אויסשעיו הינטער שילן און אידישע היימען ביזנעס מען האט גע'גנב'עט און פארברענט נאכדעם צען טויזענטער מענטשען אויב אידן האבן געוואלט אוועקלויפן פון די נאציס סאך אידן האבן נישט געקענט אוועקלויפן אבער די טשיקאווע משפחה האט באקומען אייבישטער'ס באשיצונגען און מען קען אוועקלויפן. סוכות קאמעמארעיטס די אייבערשטער'ס באשיצונג פון ארץ ישראל, פון די אידן ווען ענק האבן געוואקט אין מדבר פאר פערציג יארן פון יציאת מצרים, ס'קען זיין אז דער קארידזשעס און מקיים זיין די מצוה פון סוכה אונטער זייער דעינדזשערס סיטועשענס האט באקומען זכות פאר זיי ביי זייער באשיצונג און וועגלויפען. און דבש שם אורי דבש מח שרייבט כי יצא מנין סוכה ביום רוה ג עשה י עשה א ל הוי ער וועט מיך באשיצען מיך אין זיין סוכה אין די טאג פון ווען ס'איז ממש ממש זייער סטרעספול. ער גייט ער גייט באהאלטען אינעם באהאלטונגען אין זיין אין זיין אין זיין טענט. צאנז דוד שרייבט אזוי אבער יום בואי אוהב אסתתיה אסתריה בסוכותיה לכה דאי די טאג ווען זיי פארן קומט קומט קומען און מיך און מיך באשיצט אין זיין סוכה אזוי קיינער קען קיינעם נישט באפאלן. א סוכה געבט פראטעקציע און מער וועגן ווי מען קען זעהן. ס'קען זיין אז אז רבי יואל האט באקומען די ממש די מאקסימום פראטעקשאן און די גאנצע משפחה האט זוכה געווען צו זיין פראטעקשאן וועגן די סוכה. די אייבערשטער זאל געהאלפן אז זכות פון שמירת סוכה טאקע זוכה זיין צו אלע שפעות טובות, מיט השם נעקסטע וואך ווען מיר צוגיין צו צוויי שיעורים א וואך, צו נארמאלע סדר, א גוט שבת.